Na mi xeweta, dyondzo hi Doctor Nkateko E Mabunda. Maendlelo leswi vuriwaka ti systems hi twa va ku na ti health systems, political systems, education systems na swin'wana a hi tweni to tala hi ku ya hi nhlamuselo system i xiyenge lexi lawulaka leswi phakeriwaka eka xona ku ya eka mbuyelo lowu lavekaka. u nga tumbuluxa system kusuka eka xiyimo xa le hansi kumbe ku hundzuluxa system yin'wana ku ya eka yin'wana vunyingi bya ti-system leti hi nga na tona laha misaveni i ta vukanganyisi ku nga va ta politiki ku nga va ta swikolo ku nga va ta vukhongeri ku tiva swo tala hi ti-system languta nkatsakanyo lowu nga ta landzela. um system yi tirha hi ndlela leyi ku va system leyi ta va yi hanya ku na swo karhi leswi yi nyikiwaka swona um nga ku hi xinghezi ku i ti-inputs and then loko yi kuma ti-input system ti nghena ka system system yi endla xo karhi. eka leswi nyikiwaka swona ku va yi humesa leswi lavekaka so leswi lavekaka hi ku i output hi nga nyika xikombiso hi ti-system ta wrong ta vukhongeri hi na kereke ya hina la ti-inputs la ku nga va enhlengeletano. leyi tisaka e mali so input ya koho i nhlengeletano leyi tisaka mali output ku va rifuwo ra munhu wo karhi system leyi hi yin'wani ya swikombiso swa ti-system leti nga riki na. na ntiyiso. A hi languteni kholichi tanihi xikombiso xa sisiteme ya kahle. And then sisiteme leyi yi ta lava e ti-matriculants loko va nga ri kona ti-matric swi vula ku a yi na ti-input ende swi vula ku kholichi yi nge hanyi kumbe loko ku ta e vanhu va wrong va primary ku nga ri ti-matriculants yi nge tirhi system leyi ya college and then eku eku heteleleni college yi humesa ti-artisan yi humesa mathicara swi ya hi ku system leyi yi tirha njhani yeleyo i system leyi pfunaka rixaka i system leyi akaka. i swikombiso leswi hi nga swi nyikaka hi systems hi nga nyika xikombiso hi K_P_I leyi tirhisiwaka emintirhweni laha muthori a tshamaka na muthoriwa eku sunguleni ka lembe va boha swifikelelo loko muthoriwa a swi fikelela muholo wa yena wu va na ku ngeteleriwa hi mali yo karhi hi ku ya hi Tswala K_P_I i system leyi hlohletelaka mutirhi ku tirha hi matimba ku ya hi ku hambana ka maendlelo kumbe ti-system ku nga va na ntiyiso kumbe mavunwa kambe mina lexi ni nga ku tsundzuxaka xona hileswaku xilotlela xa wena kumbe xikhiya xa vutomi byo antswa xi le ndzeni ka ku twisisa ka wena maendlelo kumbe ti-system to hambanahambana ndzi ta rhandza leswaku hi kuma entshaho eka buku leyi thyiweke science of spirituality buku one yi tsariwile hi prof dr madavan loyi a nga na phd a kumeka kwa ebangalaro india la eka tluka ra vunkombo eka buku leyi a nga tsala a ku xo sungula a hi languteni ka miri switina swa miri i ti-cell ti-cells ti kuma swakudya naswona ti lahla thyaka xisweswo ti hlayisa system hinkwayo leyi heleleke. Ku va ntirho lowu wu va lowu hetisekeke swi nyika miri rihanyo lerinene tisele ti na ncincano ncincano wa ntumbuluko wa mintirho leyi lawuriwaka hi xiyimo xa mianakanyo hi ku tirhisa matimba ya moya. Hikokwalaho, rihanyo ra mirhi lowu ri lawuriwaka hi switirhisiwa swa swa khwalithi leswi hi swi nyikaka hi mayelana na swakudya leswi hi swi kumaka moya mati xiyimo lexinene xa miehleketo na ku wisa loku ringaneleke eka system swi nyika ku hola ku helela. ka matimba. Loko nkarhi wu karhi wu famba ti-system ti hundzela hi minkarhi kumbe ti fanela ku va ti hi nga nyika xikombiso ku na system ya xihlawuhlawu leyi nga va kona ku fikela hi lembe ra khume nkaye wa madzana na makume nkaye mune. hi nga swi tivi hi nga ku system yo tani yi herile kambe ta ha ri kona ti-system leti sirhelelaka leswi rhandziwaka hi lavo basa ku va ti va veka eka xiyimo lexi va tshamaka va ri ehenhla ka munhu wa ntima ti endlele vulavisisi ha vuwena. Loko ku ri mina ni nga kombisa hi ku va ni tiva e gezi leri hi ri kumaka endyangwini ri va ri huma eka masipala kumbe Eskom laha ri endliweke hi malahla ku na ku va hi va hi khumbeka hi ku thyakisiwa ka mbangu na ku va e gezi hi ri tirhisa hi ku cincanyisana. Kambe a hi swi koti ku va hi hlanganisa e tisola na gezi leri ra masipala ku va swi basisa e mbangu na ku sivela ku timekeriwa hi mavoni nkarhi lowu gezi ri fambaka ivi ni ku nyika e ntirho ku va u languta ti-system leti u ti tivaka ti nga na xiave evuton'wini bya wena u vona ku u nga susa tini u nga antswisa tini. ku nga va ya vudyondzi vupolotiki ndlela ya mahanyelo maambalelo hi na mikhuva yo ya ku endla ti-system to dya eminkosini swa boha xana minkosi leyo durha swa boha xana ku va i swikolo leswi hi swi akaka hi nga swi tirhisi hi tsutsumela ka leswi swi vitaniwa tiphurayivhete swa boha na swona xana. loko u nga kumi ntirho i ku e ntirho u wu lava hi system yo tani hi kwini a wa ehleketa hi ku va u ti endlela e ntirho ha vu wena xana so i ti-system leti ti nga endlaka leswaku u humelela kumbe u tsandzeka ku humelela ti langutele u va u cinca leswi nga fanelangiki hi vulavule hi mali matolo ku swin'wana. ku va na mikhuva yo tirhisa mali na laha swi nga fanelangiki swi nyika e system leyi yi nga tiseki vumunhu so cinca vutomi bya wehe dyondza hi ti-system u tiva ku u nghena ka njhani eka yona u hundzuluxa kwihi u tshama na yona hi ndlela yini inkomu na mi khensa.